L-istorja taċ-ċinematografija bdiet fi tmiem is-seklu 19 meta ġew ivvintati il-motion picture cameras u bdew ifaqqsu kumpaniji tal-produzzjoni tal-films. It-teknoloġija kienet limitata u l-films tal-bidu kienu qosra ħafna, inqas minn minuta. Sal-1927 il-films kienu għadhom stampa biss, mingħajr ħoss. Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Minn filmati qosra li jkun fihom xena waħda maħduma minn persuna waħda u grupp żgħir ta' assistenti, iċ-ċinematografija splodiet f'industrija enormi. Kumpaniji kbar, tekniċi ġodda, effetti speċjali, films animati u saħansitra films tridimensjonali.

Xtaqna li fl-istess ħin tisma' l-lingwa Maltija u dak il-kuntrast ta' bejniethom, ġifieri hemm xi linja bil-Ġermaniż ukoll. Eżatt. Li qisu jagħtu iktar flavour l-idea kollha ta' li ridna naslu. Eżatt. Exactly, exactly. And then we also had the reason for festivals abroad that we thought it would be better to use English as the main language for

we got the money uh, big thanks to the Malta Film Fund. So that's what uh-huh. obviously was the starter, right point? Uh-huh. Fil-fatt eh, l-iskript ta' Chris għadda minn ħafna proċessi differenti qabel ma ġejna awarded il-funds u għall-istess raġuni isni spiċċajt ħadd fil-proġett jiena. Għax peress li kien nagħmel Kien l-ewwel feature tiegħu, il-fans ishom qalulu jista' xtaqu lil xatt naqra iktar mileage fuq il-proġett u mbagħad Chris saqsa lili Chris ma nafux direttament fuq fuq eh, fuq eh, Doremi biss, nafu ftit minn qabel qabel kien jaħdem ħija miegħu fix-short films tiegħu. U speċi għalli qed naħdem ma' dan id-direttur ġdid, eh, il-mod kif jaħseb u kif jikteb huwa ta' min nagħtuh attenzjoni bħal speċi, meta ġiet ċans għal dan il-film speċi għalli provet naqra naqra x'dak. Imbagħad il-skomplejt speċi rakkomandajt ftit il-Kris mal-fan, mhux qed ngħid ġifieri xorta. But we did two short films then together. Iva, qabel. We worked a bit. Nejżar, ma dak kienu speċi. Ah, test. Not in dak. Ma speċi kelli b'dawk it-tnej, kelli biżejjed Saħħa biex anke nirrakkomanda l-Chris mal-Film Fund u kellu suċċess insomma bil-award tal-funding u xek. Mm, eżatt, mm. eżatt. Award mill-ewwel isni peress li daqsxejn għandi ftit iktar esperjenza Naf ħafna nies fil-business u mill-ewwel sibt lil ħabib tiegħi hawn li ħdimna ħafna films flimkien ehm, Pierre Aġus illi flimkien ma' Gina Marsh illi hija line producer li ħadmet ħafna films kbar ukoll. Gwidawni biex naħdmu l-budgets. Doremi Fal kemm hu film kif naqbad ngħid li ma fihx affarijiet kbar, ma fihx action, ma fihx kollox proporzjonat biex ngħid hekk, però huwa proġett kbir. Anyway, għandek erba' films f'wieħed. u biex tqassam budget mhux kbir daqshekk għal proġett bħal dan li jinvolva ħafna nies u ħafna kru, kellna bżonn daqsxejn għajnuna insomma. U Pierre rakkomanda kru li stajna naħdmu miegħu. Again, kull dipartiment kellu jkun responsabbli tal-budget ta' kull wieħed u ħadd ma seta' qisu let go u kulħadd kellu jaħdem F'tim żgħir ħafna bil-qalb. Mhm, of course. Imnalla kienu. Użajna per esempio il-makeup artist. Karen kien bi Grima. Aha, kellna production designer mhm. Martina Gullajmir, li għamlet mhm. biċċa xogħol kbir. Eh, from the production side, un bat Pierre eh, sabinna l-Marie Claire, ah, li apparti li kienet il-first aid tal-film ġifiri, Ħadmet ħafna bħala production supervisor flimkien ma' Beppe fej għamlu għenu scheduling, il-casting ta' secondary actors, extras, il-schedules ta' kuljum ġifiri mingħajrhom ma konniex naslu. Le, le, it was vain, tensa ndimnalla wieħed.

fl-2015, is-sena l-oħra. Huwa inizjattiva privata ta' numru ta' nies bħali li naħdmu lkoll fl-industrija ċinematografika u ddeċidejna li billi Malta kienet l-unika pajjiż fl-Ewropa li m'għandux festival internazzjonali taċ-ċinema eh, li norganizzaw wieħed. Eh, applikajna l-fondi min-naħa tal-Arts Council u ġejna mogħtija flus biex norganizzaw għall-ewwel darba dan il-festival u organizzajnih f'Ġunju tas-sena li għaddiet. Kenna eh, il fuq minn 36 film internazzjonali eh, li ġew murija waqt il-festival, eh, ġurija internazzjonali li għattat numru ta' premjijiet li daw il-numru ta' films li kienu fil-kompetizzjoni. Kenna ħames postijiet li fihom għamilna l-festival fosthom hawnhekk Pjazza Teatru Rjal li dawwarnih f'ċinema. U tista' tgħid li l-għan prinċipali tal-festival huwa biex irawwem iktar eh, il-kultura ċinematografika eh, f'pajjiżna. Ehm, kif semmejt, Malta kienet l-unika pajjiż fid-dinja, fl-Ewropa, li ma kellhiex festival internazzjonali taċ-ċinema li jattira ġo fih eh, feature length films u dak l-ewwel darba li Malta għamlet dan il-festival. Eh, il-belt għażilna l-belt partikolarment għax inħossu li hija l-unika sit tista' tgħid f'Malta li joffri aspetti loġistiċi u wkoll l-environments tal-belt jakkomodaw il-neċessitajiet ta' festival. Aħna fil-fatt nirreferu għall-festival tagħna bħala festival apert. Allura wieħed mis-slogans tagħna huwa When a City Becomes a Cinema. Qed nippruvaw li ndawru l-belt ġo ċinema kbir u għalhekk għażilna li nagħmlu postijiet aperti bħal Pjazza Teatru Rjal, il-pjazza ta' quddiem il-Palazz tal-President, Sant'Iermu fejn għamilna open air cinemas. Allura l-belt hija tista' tgħid kważi kważi l-unika post f'Malta li f'daqshekk ċokon u konċentrazzjoni toffri aspetti differenti fejn wieħed jista' jħallat ċinema għall-apert kif ukoll ċinema b'mod iktar tradizzjonali li naraw fis-swali taċ-ċinema li hawn madwar il-Belt Valletta. Il-qagħda ċinematografika f'Malta ovvjament għadha you know, kemxejn lura kkumparata ma' pajjiżi oħra minħabba li l-iżvilupp ċinematografiku f'pajjiżna um, beda jseħħ tista' tgħid b'mod iktar attiv u aggressiv uh, daw l-aħħar 15-20 sena. Um, ma nistawx insejħu li għanna industrija indiġena għal sempliċi raġuni li Bħalissa l-ammont ta' films li nipproduċu fis-sena huwa żgħir ħafna, imma ma nistgħux ukoll ngħidu li ma sarux kambjamenti u tibdiliet u mhux qed isiru kambjamenti biex din is-sitwazzjoni tinbidel. U aħna, għalkemm hija inizjattiva privata, wieħed mill-għan tal-Fondazzjoni Filmgrain li norganizzaw dan il-festival Huwa biex inrawmu dik il-kultura ċinematografika li twassal ukoll biex you know żgħażagħ żgħar li jikbru forsi ma' dan il-festival isiru jagħrfu aħjar il- teknika u l-metodu ta' kif wieħed jista' jgħid stejjer b'mod audio-viżiv. Malta għandha bżonn dak l-aspett li jiżviluppa u jisforixxi. Il-festival ta' din is-sena ser isir bejn it-Tlieta u l-Ħdax ta' Ġunju. Fil-fatt żidna jumejn oħra fuq is-sena l-oħra għax is-sena l-oħra għamilna sebat ijiem. Allura se jkun mifrux fuq żewġ weekends. Ħa jkun hemm Tista' tgħid l-ingredjenti kollha li li kellna s-sena l-oħra, ġifieri kompetizzjoni, ser ikollna master classes, se se nintroduċu dis-sena section ġdida li se tkun għal teenagers, għal adoloxxenti li apparti li se nuru numru ta' films li huma you know immirati lejn you know żgħażagħ bejn tlettax, erbatax u sbatax-il sena, Se jkollhom il-kapaċità wkoll li jivvutaw għalihom u jagħżlu l-film li jogħġobhom l-iktar. Se nagħmlu konferenza ta' jumejn ma' numru ta' entitajiet minn barra minn Malta fuq iċ-ċinema ta' pajjiżi żgħar li fiha ser nippruvaw nirrispondu wkoll għall-mistoqsija li inti għażilt li tagħmilli aktar qabel X'iwassal, x'inhi l-istatus taċ-ċinema f'pajjiżi żgħar u f'pajjiżi bħal Malta u x'nistgħu nitgħallmu minn pajjiżi oħra. Abigail Mallija jina nafa qatt ma beżat minn sfida. Limestone Cowboy, eh, id-direttur ta' dan il-film. X'kien, kif kienet din l-esperjenza? Esperjenza enormi kienet, qatt ma ħsibt li ħa tkun daqshekk heavy u daqshekk twila, ġifieri ngħad dejjem biha issa. Ehm, huwa proċess twil u. Kemm kemm ħa bħala żmien? Ifhem b'kollox naħseb ħa over four years. Erba' snin. Ija, u għalija li Diffiċli. persuna bla paċenzja. Imma qatt ma tgħallem daqshekk f'ħajti, eh, Naħseb ġifieri- diffiċli bħala kemm jkun udjenza jew kemm tkun anka f'dat tip ta' xogħol, jew forsi anke aħna lina bħala Maltin nifhmu li proġett bħal da jrid dat tip Mela, mela, mela, mela, satej u 10 minuti u ddum erba' snin fuqhom. Jiġifieri. Ok, ma għalik bħala direttur. Mhm. Ħud niftit daqsxejn fil-proċess x'tagħmel bħala direttur, jiġifieri meta qed ngħidu. Ifhem, jiena laki bħala direttur għax nkun involuta wkoll fl-istorja, ġifieri Naħdem ma' John u Carlos li huma l-kittieba flimkien noħolqu l-istorja mbagħad huma jmorru jiktbu. Jiġifieri jien nara mit-twelid sewwa. Eh, mbagħad ovvjament casting, scheduling, mbagħad tagħmel rehearsals, ħafna rehearsals tmur on set, eh, l-ewwel ġurnata on set. Dik il-kru, eh, qatt ma ħdimt konna xi 30 ruħ kru on set. Meta ġejt lura d-darat Ma naħsibx ridt nagħmel dil-ħaġa għal ħajti kollha jien kont diża kienet esperjenza diżastruża mbagħad sa tielet ġurnata issa qbadna u għadt le din l-unika ħaġa li ridt nagħmel propjament. Hemm l-element artistiku u mbagħad hemm l-element l-ieħor li. Maniġerjali. Dak. Li naħseb dak fil-verità huwa ir-rwol tal-producer, le? Eħe, imma nieħdu ħafna jien dak ir-rwol. Jiena ħafna tipo effiċjenti, bil-budget żgħar li għandna Malta biex toħroġ xi ħaġa tista' tikkompeti biha barra, bilfors trid tkun estremament effiċjenti, dixxiplinata u naħseb dak l-iktar role li nagħmel tajjeb. Jiġifieri kellek l-antipatka. Kellek tieħu dan ir-rwol ukoll. Ukoll għax mamma eżatt unfortunately. I mean, ovvjament hemm Carlos jgħin ħafna. Imma bħala hekk dittatur, dittatura, Carlos na aktar free u kreattiv u bil-forsi tkollok xi ħadd li jimraħ u joħloq u xi ħadd li isma'. Xi ħadd li qed iżomm irridni. Eżatt, irridni. Ok, Carlos, inkun qed ngħid tajjeb jekk ngħid wieħed mill-awturi tal-istorja ta' Limestone Cowboy. Ok, fuq xi x'inhi Limestone, x'inhu, x'inhu, x'inhi l-istorja? Bażikament aħna ħadna l-idea ta' fenomenu li ilu jiġri ħafna Malta ma' kull elezzjoni ġenerali li huwa il-fenomenu tal-politikant buffu, clown mhm. politician. Eh, kenna ħafna fil-passat, kenna ħafna każi li kunem daw il-politikanti li joħorġu għall-elezzjoni fuq aġenda mhm. eh, fażulla u jisiru il- n-nies bażikament jaddum biż-żmien. U hemm ħafna nistgħu nsemmu, ma xiex nsemmi smiet imma taf għal qed ngħid u fax qed ngħid. Eh, u aħna ħadna dik l-idea. Eh, u għadna kiku Alright, huwa fenomenu, ilu jiġri ħafna żmien, eh, pratikament mis-sebajnijat minn dejjem kien hemm xi ħaġa kon ħanka minn qabel naħseb ġifieri, imma kieku dak imissierek inti, x'tagħmel? Għax ma faċli titħaq bih, alright, imma kieku da missierek u tiġibek f'sitwazzjoni tgħin u twaqfu u hija l-istorja ta' dan il-karattru ehm, u U l-premessa hi li ehm, l-istorja tħares ukoll lej id-delużjonijiet tagħna. Ehm, hemm dawk id-delusions, hemm id-delusions eh, li nistgħu ngħixu magħhom u dawk le u who is deluded? Is it this guy who's li qed jgħix il-ħolma tiegħu u kontent jew aħna li qed nippruvaw ngħixu għas-soċjetà? Il-lingwa tal-film hija bl-Ingliż? Mela l-lingwa hija bażikament eh, għamilna għażla. Aħna xtaqna nżommu kemm jista' jkun Malti fih, imma ovvjament fl-istess ħin ridna ridna wkoll ikun market bil għal barra. Issa l-verità hi li ovvjament il-Malti sabiħ kemm hu sabiħ, meta tibagħtu barra għandu jkun hemm ċerta limitazzjonijiet. Allura aħna fl-istorja bnejna mekkaniżmi fejn ħafna mill-karattri jistgħu jitkellmu bl-Ingliż u għandek l-iskript seventy percent bl-Ingliż qisu thirty percent bil-Malti. U anke l-Ingliż li qed nitkellmu huwa Ingliż għala Maltin biex niftehmu. Ġifieri ambjentat Malta. Ambjentat Malta l-atturi kollha Maltin li f'waħda eh, u l-kru pratikament kollha Maltin li f'persuna oħra. Ara, ovvjament fil-bidu sakemm issib il-fondi ibsa ħafna x'inti għandek xaġa ma tafx se ssir jew le tittaħdem għalija, ma mbagħad on set kien hemm ħafna. Pereżempju darba eh, ridna nidħlu b'dajsa f'dik it-toqba tal-mellieħa ma nafx tafx li mhm, mhm. beautiful end eh, John u Carlos kważi kważi mietu ġifieri biex għamilniha, ġifieri aħna noħolmu kbir, ġifieri naraw. Ikun hemm il-viżjoni però bad biex tiġi biex twettaq. Eħe, u ma ma tajtx le aħjar le aħna nagħmluha. Ġifieri kien hemm momenti fejn kellna pereżempju ntellgħu krejn ta' seba' metri sitt sulari. U kif wasalna fuq elep naqas. Kenna momenti, dak kien day one. L-ewwel ġurnata. Day one kienet xi 50 extra. Fl-eqqel tax-xemx, il-funeral ġo Addolorata, ġifieri. Bdejt bil-kbir, ġifieri. Kenna, ovvjament, ġie xeni ta' 300 ruħ extra, green screen li kellna nikkaverjaw pjazza sħiħa, ġifieri it was. L-ikbar ħaġa qatt għamilna u kienet vera vera diffiċli imma vera satisfying. Il-karattri l-oħra, b'xi mod daw kellhom jiżviluppaw u jkun hemm ċertu intensità. L-iskript kif inħadem, kif kien dal-proċess? Mela, kien, ara, il-proġett dam għaddej qisu erba' snin. Issa ħafna minn dak l-erba' snin kien prattikament concept design u script writing. Jiġifieri l-iskript inkiteb, kellna naħseb kellna a good five, six drafts, naħseb anki iktar, għax onestament rej, tant kien hemm tibdil, tant kien hemm polishing u culling. Eh, Ovvijament, meta tkun qed tagħmilha b'intenzjoni li tajjeb il-prodott. Mhux hekk, inti dejjem eh, tikteb, tikteb u tqatta, tqatta u tira tibdil. Ehm, u il-characterization qed ngħidlek li letteralment badna karattru karattru, profiling, A to Z, eh, huwa mibni, huwa mibni fuq tliet karattri prinċipali, nistgħu ngħidu erba' ma propja huma il-cowboy li huwa l-karattru prinċipali, it-tifel tiegħu, sewwa li jegen mhuwiex karattru ewlin, għax il-ġiex propjament hemm ġiex karattri ewlin u t-tifel. Mbagħad hemm karattru ieħor vera interessanti li huwa Tommy, li huwa l-persuna li jidħol fil-ħajja tal-cowboy u jaħkimielu u bażikament iwasslu biex jidħol għall-elezzjoni, iġibu u li huwa l-vera driver tal-istorja biex mhm. ngħidu taf kif. Mhm. Meta inti għandek li huwa sejja l-antagonist tal-istorja u huwa wkoll the driver of the story. Ovvjament u ehm, appart li kellna we flesh out the characters for the sake of the plot kellna wkoll natu kas il-ħaġa li Aħna konet nilabbu logħba ta' bilingual. Mhm. Kenna din id-duality fil-lingwa, allora kenna kenna noqogħdu noħol usma dan ħajkun Malti, mhux ħajkun Malti, tifhem? Biex mbagħad kemm ħaġa oħra, mbagħad hemm il-mara tal-cowboy li hija again mhux karattru importanti prinċipali, però she's one of the top four. L-aħħar waħda ma nafx kiex mistoqsija kattiva, x'imkien però wkoll wieħed irid ehm, jieħu r-responsabilità li dak l-investiment li sar ħa jerġa' jirritorna. Mhux hekk. U għalhekk irid ikollok xi ħadd dittatur bħali li pereżempju nfaqna ħafna bil-qies, jiġifieri l-film ma jiswix ħafna flus, allura inti taf li l-flus li nfaqt hemm ċans kbir li ħa jiġu lura u ħa jiġu iktar għax int mod tonfoq ġiex miljuni u mod tonfoq inqas, qed tifhem, jekk inti tonfoq bil-kbir fuq l-ewwel film qed tirriskja ħafna l għadna vera attenti li l-prodott meta tħares leh nista' ngħid li eħe jidher jidher ta' ġiex miljuni, għax hemm ħafna xeni b'ħafna nies u kostum, għanti tajt, it's quite overwhelming, imma ovvjament sar b'ħafna għajnuna mand ħafna nies. Eh, Il-Maltin jemmnu fit-talent Malti, ġifieri kellna ħafna sapport. U nemmnu li business wise dik kienet għażla li tagħmel sens, mhux ma nemminx imma arti for art's sake diffiċli li tibqa' tagħmilha. Ġifieri aħna kull għażla li għamilna biex għamilna prodott artistiku dejjem kien hemm il-business, is-sound business plan warajha u hija importanti għal xejn ikollok ħafna ideat li mbagħad jiżvujtawlek il-bank u ma tistax tagħmel ideat oħra, ġifieri trid tkun dejjem eh, timxi sew bil-qis pass wara pass ħalli inti dejjem qed toħloq eh, tarġa oħra lejn il-ħolma tiegħek. Kull ma jonqos issa li lajm staw cowboy. Dalwaqt. Jemozzjona lill-udjenza. Dalwaqt. Looking forward, eh, għax ġbajt naraħ jien, issa nixtieq naraħ man-nies. Anka jien.

Fl-24 ta' Frar l-Istrada Stretta Concept bis-sħab mal-Fondazzjoni Valletta 2018 se jtellgħu A Fun in the Gut, solo performance ta' Georgi Cinciewski, il-kuntrabaxxista ewlieni tal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali, taħt id-direzzjoni artistika ta' Giuseppe Schembri Bonaci. Din l-eżekuzzjoni mużikali se tittella' il-belt fi Triq id-Dejqa, in-naħa ta' Triq l-Arċisqof. Ir-repertorju jinkludi mużika ta' Shostakovich, Gajdos, Friba, Tabakov, Gundler, Fuka, Masnett, Simon Garcia, Teppo Hauta, Aho u Mengoli. Kostumi, ġojjelli u bċejjeċ tal-arti. Kors uniku immexxi minn Caroline Tonna u Francesca Balzan bis-sehem tal-Markiż Nicholas De Piro. Fost it-temi li se jkopri l-kors hemm il-moda fil-pittura u fil-fotografija bikrija, il-ġojjelli mill-perjodu Barokk sas-seklu dsatax, u lezzjonijiet li jsiru direttament f'Palazzo Falzon u Casa Roccapiccola. Biex tapplika tista' tibgħat ittra elettronika info at prevarti dot com jew iċċempel 21434 534.